מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת פסחים דף נ ג עמוד א'. די גמרא גייט ווייטער ארומרעדן דעם נושא פון ביאה אויף שביעות. אונז האבן געלערנט, א מענטש וואס האט ביי זיך אינדערהיים פירות פון שביעות, אוודאי מעג ער עס עסן, נאר וואס ער דארף אפשר אכטונג געבן, ס'איז דא א קידושא שביעות אויף דעם, אבער עסן מעג איך עס. יעצט ס'קומט א צייט וואס אמשין כלו לחיות הארץ, דעמאלטס איז דא א מצוה פון ביאה. און ווי אזוי מען מאכט ביעור דאס נישט די גמרא דא. ס'קען זיין ס'איז פשוט א זאך דארפסט מפריש זיין שפעטער קענסט צוריק ארייננעמען, קען זיין דארפסט געבן פאר די עניים, לחיות הארץ, דארפסט פארברענען, דאס איז נישט די שמועס דא. דא נאר די שמועס אז ס'דא אזא מצוה פון ביעור, איז די שאלה איז ווען הייבט זיך אן דאס, ווען הייבט זיך אן די מצוה פון ביעור און ביז ווען זאג איך דו מעגסט עס עסן, וואס דו האסט ביי דיך אינדערהיים קענסטו הנאה האבן ווי לאנג דו געסט אכטונג אויף די קדושת שביעית, און ווען הייבט זיך אן די מצוה פון ביעור. אויף דעם לא אמון הייבן זיבן שורות פון אויבן דף נ ג עמוד א', תני רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, אוכלים בענבים עד שיכלי דליו של אוכל. די גמרא גייט יעצט געבן פיר צייטן אויף פיר פארשידענע פרוכטן, ווען ענדיגט זיך די צייט וואס בשעת שוין מער נישט דא פון דעם, און יעצט הייבט זיך אן די מצוה פון ביאה. איז זאגט די גמרא אזוי, בענבים, גייסטו גיין קוקן די שטאט אוכל, אדער רשי ט אנדערע גרסה, אנדערע גרסה אובל, אז דו קענסט קוקן דארטן, דארט זענען געוואקסן אסאך טרויבן, איז קענסטו גיין קוקן דארטן, אז דו זעסט זיי האבן שוין נישט קענסטו פארשטיין, אה, מסתמא האט זיך געענדיגט יעצט טרויבן, און יעצט איז די צייט פון ביר. אבער די גמרא לייגט צו, אם יש מי חרס מהן, אוכלין עליהן, אוודאי, איך מיין נישט צו זאגן, דאס איז די צייט, און די מינוט וואס זיי האבן שוין נישט, און איבעראל איז יא דא, דעמאלטס מוזסטו שוין אויסווארפן אלע דיינע ענבים, ניין? נאר וואס, אויב זיי האבן נישט פארשטייסטו מסתמא דאס די צייט אז ס'איז שוין מער נישט דא, אבער אויב דו קענסט יא נאך טרעפן, אויב דו זעסט אז למעשה איז יא דא, אויב איז אוודאי קענסטו ווייטער עסן. בזיתים, לגבי זיתים, אליווס, עד שיכלה אחרון שבתקועה, דעמאלטס די צייט איז, קענסט קוקן אין תקועה, דארט זענען געוואקסן אסאך זיתים, איז דארטן ווייטער קענסטו קוקן, אז דו זעסט זיי האבן שוין נישט קענסטו פארשטיין אה, מסתמא יעצט האט זיך געענדיגט די זמן, יעצט הייבט זיך אן ביה. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט ניין, דארפסט נישט קוקן אין תקוה, קענסט קוקן אין א אנדערע פלאץ, עד שיכלה אחרון של גוש חלב, ווארט אויס א נאמען פון א פלאץ וואס דאס איז געווען די שבט אשר, קענסטו קוקן דארטן, אז דו זעסט זיי האבן שוין נישט, פארשטייסטו, מסתמא יעצט האבן זיך געענדיגט און יעצט הייבט זיך אן די מצוה פון ביר. לייגט ער צו, כדי שיהי' אינו יוצא ואינו מוצא לא בנופו ולא בעיקרו רובא, וויאזוי ווייס איך צו ס'איז יא דא צו ס'איז נישט דא, וואס איז די שיעור? זאגט ער, אז דו האסט א עני וואס גייט אין די פעלדער, יעצט אפילו דו האסט ביי דיך איבער גענוג, אז די עני גייט אויפן פעלד און ער טרעפט אויבן, ס'הייסט די פון די זיתים וואס זענען אראפגעפאלן, אויבן קען ער טרעפן, אבער דארטן וואו ס'איז אונטן, דאס קען איך נישט, דאס קען איך נישט קוקן דארטן. אזוי האט מען שוין געזאגט, אונטן איז א שטעכעדיגע חלק פונעם בוים, און אז דו וועסט זעהן נאר פון אונטן, דארטן וועסטו האבן טויבן, אדער דארטן וועסטו האבן זיתים, איז עס שווער צוצוקומען דערצו. און וואס איך קוק, איך קוק פון אויבן, דארט ווי זיי הענגען, אז אפילו דארט איז אראפגעפאלן, ווי לאנג בעיק, ווי לאנג דארטן בנופו, קענסטו נאך צוקומען צו א שיעור פון א רובע, דעמאלטס ווייסטו אז ס'נאך דא, און דו קענסט האבן, דאס וואס דו האסט ביי דיך אינדערהיים קענסטו רואיגערהייט עסן. אבער טאמער די אוני טרעפט שוין נישט קיין רוב אויף די ביימער, דעמאלטס פארשטייסטו אז יעצט שוין קאלירט די צייט, און יעצט הייבט זיך אן די מצוה פון ביאה. זאגט די גמרא ווייטער אוכלים בגרוגרות עד שיכלי פגר בית הנה, ולגבי תאנים, פייגן, געטריקענטע פייגן, ווילאנג מעגסטו זיי עסן? זאגט ער עד שיכלי ביז ס'ענדיגט זיך פגר בית הנה,

פארוואס? ווייל די הלכה לגבי פגע ביי השנאה, דאס איז נאר געזאגט לגבי מעשר. מוז איך געבן מעשר פון אזעלכע סארט פרוכט? אזוי האט מען שוין געשמועסט, ס'איז געווען עפעס א שוואכערע קוואליטי, ס'איז נישט געוואקסן אזוי שיין, נישט געווארן אזוי גרויס, אויף דעם זאגט ער דאס איז געווען, אויף דעם קענסטו קוקן אויף פגע ביי השנאה. אז וואס די טענה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, פג א בית הינער, די תאנים וואס וואקסן אין בית הינער, אבער אזוי ווי געשריבן איז צו קליין, עס ווערט נישט גענוג גרויס, עס ווערט נישט גוט, עס איז נישט קיין גוטע קוואליטי, ווייל א הינער דינט טעווינע, און אויך די תמרים וואס וואקסן אין טעווינע, אויך עפעס א פלאץ ווייטער וואס דארטן די תמרים די דעיטס וואקסן נישט אויף אזוי שיין, איז די הלכה איז חיובים במעשר, אפילו עס זאל בלייבן קליין, אפילו עס ווערט נישט גערעכט אינגאנצן רייף, אויף דעם איז געזאגט געווארן אז די פרוכטן דאס הייסט שוין א פרוכט און ס'איז דא א חיוב מעשה, אבער צו גיין קוקן פון דארטן לגבי שמיטה צו זאגן אז שוין מער נישט דא און דאס איז דיין סימן פאר איבעראל, דאס קען איך נישט מאכן. נאך א זאך זאגט די גמרא, אוכלים בתמרים עד שיכלה האחרון שבצואה, אז לגבי תמרים, לגבי דעיטס, דארטן קענסטו קוקן ביז די לעצטע אין צואה און נישטא צואה ביז זיי האבן שוין נישט, דעמאלטס פארשטייסטו מסתמא יעצט האט זיך שוין געענדיגט און יעצט איז די צייט פון ביאה. רבי שמעון גמליאל אויב רבי שמעון גמליאל זאגט אוכלין על של בין עקיפין ואין אוכלין על של בין עשיצין אזוי האבן שוין פריער געזאגט אז ווען ס'קומט צו די ביימער קענסטו נישט נעמען אלע אפילו בעצם אין צואה נאך דא דארטן דעיטס ווענדט זיך אבער ווי ס'איז אויב ס'איז פון אויבן דארט וואס מ'קען צוקומען דערצו, דעמאלטס פשט אז ס'נאך דא, אויב אזוי איז בסדר טאקע, אבער אויב ס'איז נאר אונטן אלס שלביין א שיצן דארטן וואו ס'איז שטעכעדיג, און איך נאם אן דארטן ליגן ארום גענוג דעיטס, אבער למעשה שווער צוצוקומען דערצו ווייל ס'איז פשוט א שטעכעדיגע פלאץ, איז קענסטו נישט זאגן אה ס'איז נאך דא, קוק ס'איז דא. ביסט גערעכט טאקע ס'איז דא, אבער צוקומען קען מען צו נישט, ווייל ס'איז א שטעכעדיגע פלאץ און מ'קען נישט אריינלייגן די האנט דארטן, אויב אזוי דאס מיינט אז ס'איז שוין מער נישט דא. פרעגט די גמרא אזוי, דו האסט מיר יעצט געזאגט פאר פיר פארשידענע זאכן האבן געזאגט זמנים, קוק דארטן, קוק דא, דו האסט פיר פארשידענע פלעצער וואו דו קענסט קוקן, און אזוי פארשטייסט דו פאר יעדע זאך צו ס'איז יא דא צו נישט דא. פרעגט די גמרא ווארום בין איך על דער פרעגען א קשיא, זיי האבן געהאט א פסח וואס שטייט אוכלים ביי ענבים א פסח, ביי טרויבן ווייסט ווען די זמן איז? פסח.

אנשטאט צו זאגן גרויגערע זענען בס חנוכה האט ער געזאגט ניין גרויגערע זענען בס פורים, און אנשטאט צו זאגן תמרים זענען בס פורים האט ער געזאגט ניין תמרים זענען בס חנוכה. אבער על כל פנים זעה איך פון דא אז די צייט איז ננישט אז דו גייסט צו א געוויסע פלאץ און דו גייסט קוקן זיי האבן יא זיי האבן נישט, איך קוק פשוט חנוכה, שביעות, פסח, איך קוק פשוט א זמן, אויפן קעלענדער קען איך קוקן און דאס ווייס איך דאס מיינט אז ס'איז יא דא ס'מיינט אז ס'איז נישט דא, איז פרעג איך דיר, וואס האסטו מיר פריער געזאגט אין די ברייתא אז איך פשוט גיי קוקן אויף א געוויסע פלאץ, האבן זיי יא, האבן זיי נישט, לפי דעם קען איך וויסן צו שוין קומט די שעת הביאה, איך ווייס, פרעגט די גמרא, זעה איך דאך אין די ברייתא אז ס'איז דא געוויסע צייטן, פאר איין זאך איז עס חנוכה, פאר איין זאך איז עס פורים, פאר איין זאך איז עס שביעות, יעדע זאך האט זיך זיין צייט. זאגט די גמרא ניין, עדי ועדי חד שעירי, ביסט גערעכט, בעצם די צוויי ברייתות מיינט צו זאגן די זעלבע צייטן, נאר וואס איינער זאגט גיי קוקן אויף יענע פלאץ, און יענע פלאץ שטימט טאקע אז לאמיר זאגן יענע פלאץ ענדיגט זיך טאקע חנוכה, גיי קוק אויף יענע פלאץ אז צו זען יענע פלאץ ענדיגט זיך פורים, מילא וועסט זאגן ס'איז די זעלבע זאך, ס'איז נישט קיין קריגעריי צווישן די צוויי ברייתות ווען די זמן איז, ביידע האלטן ס'איז די זעלבע צייטן, איינער זאגט פשוט דעם צייט אויפן קעלענדער און איינער זאגט פשוט אויפן צייט אויפן פלאץ ווי דו קענסט קוקן. ווי בויעסט איין ווען דו ווילסט זאל איך דיר געבן נאך א תירוץ, הוגתני בהדיא, אם יש מי חרוז מהן אויך לן אליין. זאגט ער ווייטער, ס'מיינט נישט צו זאגן אז זיי קריגן זיך איינער מיטן צווייטן, נאר איך וויל דיר געבן אן עצה, אז דו ווילסט, קענסטו גיין צו יענע יענע פלאץ, קוק צו זיי האבן יא, צו זיי האבן נישט, עסטו פארשטיין ווען הייבט זיך אן די ביה, קען זיין טאקע אז ס'איז דא שפעטער, איז אמאל קען זיין ס'איז דא ביז חנוכה, אמאל קען זיין ס'איז דא פורים, נאכדעם דאס הייסט שוין נישט אז ס'איז דא, אבער קען זיין טאקע אפילו דו ביסט געקומען צו יענע פלאץ און דו האסט געזען דארטן אז זיי האבן שוין נישט, אבער למעשה אנדערע פלעצער האבן יא, איז קענסטו פארשטיין ביז חנוכה, ביז פורים, ביז שביעות, ביז פסח, דאס ווייסטו קענסטו זיך פארלאזן דערויף און זאגן אז ס'איז יא נאך דא ווייטער. זאגט די גמרא ווייטער, תני ר' שמעון בן גמליאל אומר, סימן להרן מילא, אז דו ווילסט וויסן וואס מיינט א בארג, וואס מיינט, וואס הייסט עכטיג צו זאגן דאס א, דאס א געגנט פון בערג, מילין, זאלסטו זען אז ס'וואקסט דארטן גאר נאטס, עפעס א זאך וואס וואקסט דארטן, אז דו זעסט דאס פארשטייסטו, אה, דאס איז א בארג, די גמרא האט שוין מסביר זיין למאי נפקא מינה. זימ מ לה מקום, אז דו ווילסט וויסן וואס איז א טאל, זאגט דיר די קלים, כ'האב טייטל בוימער, אז דו זעהסט ס'וואקסט דארטן דאטלן, אויב אזוי פארשטייסטו, אה, דאס מיינט טאקע, דאס איז א ריכטיגע עמק. זימ מ לה נחלים, אז דו ווילסט ווייסן אויב דו ווייסט וואס פשט א נחל, פשט אז דו ווייסט אז ס'איז אדורך א טאל, ס'גייט אדורך וואסער דארטן, וויאזוי קענסטו וויסן מאכן זיכער דאס הייסט טאקע א נחל, אז דו זעהסט דארטן קנים, ס'וואקסט דארטן רידס, די בלעטעלעך, די שטעקעלעך, דעמאלטס פארשטייסטו, אה, דאס איז א נחל. סימן לשפילו, אז דו ווילסט וויסן וואס מיינט א שפילו, שיק מא, וואס איז א טאל, אה, נישט א טאל, וואס איז א פלאכע פלאץ, וואס איז א גלאטע פלאץ, דו זעסט די שיק מא, אז ס'וואקסט דארטן, עצי השיק מא, ס'איז א געוויסע בוים, וואס האט נישט קיין פירות אויף זיך, אז דו זעסט דעם בוים דארטן, פארשטייסטו, אה, דאס איז א גלאכע פלאץ, דאס איז א גלאטע פלאץ. למאי נפקא מינה? איך ווייס דאך וואס א בארג, איך ווייס וואס א טאל, וואס א נחל, וואס וויל די גמרא דא זאגן? איז די גמרא מסביר אזוי. ואף על פי, אבער פאר די גמרא גייט אריין אין דעם, וויל די גמרא ווייזן אז ס'איז דא בעצם א פסוק וואס לייגט צו אז די שקמה, דעם סארטן בוים, אז זיי וואקסן אינעווייניג אין א שפייל. זאגט ער אף על פי שאין ראיה לדבר, הגם איך האב נישט קיין ראיה לדבר אבער זייך לדבר, ס ה א זייכער דערצו האב איך, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, שלמה המלך געהאט אזוי סאך זילבער, האט ער געלייגט דעם זילבער אויף די געסער, פשוט אויסגעשטעלט די מענטשן זאלן קענען זען, אבער מענטשן האבן נישט גע'גנב'עט ווייל עס איז געווען כאבנים, עס איז געווען אזוי גרויס, ער האט נישט מורא געהאט פון עס קענען גנב'נען, ווייל עס איז געווען צו שווער פשוט אוועקצושלעפן, האט ער פשוט געלאזט דארטן זילבער, פשוט געמאכט שיין גאנץ ירושלים. ווער ס'ארזים לוזאן כשקמים אשר בשפילו לרוב, און אויך אנשטאט צו נוצן סתם ביליגע העלצער, איז דארטן געווען אזא רחבות, אזא עשירות, האט מען גענוצט דאס צעדער האלץ, האט מען דאס גענוצט וואס בעצם איז א טייערע האלץ, אזוי ווי אין די שפילו איז דא דארטן כשקמים אשר בשפילו, אזוי ווי די סארט ביימער וואס וואקסן אין א פלאכע פלאץ איז דא אסאך פון די ביימער אן א שיעור, וואס דארט האט מען גענוצט אן א שיעור פון די טייערע האלץ פון די צעדער האלץ צו ווייזן רחבות וואס איז געווען דארטן איז די גמרא יעצט מסביר סימן להרים מילין האט מען געזאגט אז וואס אז סימן להרים די ווילסט וויסן א זאך וואס מיינט א בארג מילין אז די זעסט דארטן ס'וואקסט די גאלנאט דעמאלטס פארשטייסטו אה דאס מיינט א בארג צווייטע זאך האט מען געזאגט, סימילער א מקום, דו ווילסט וויסן וואס מיינט א עמק דקלים, אז דו זעסט דארטן אז ס'וואקסט טייטל ביימער. זאגט די מרא וואס הייסט? וואס ווילסטו מיר דא זאגן? זאגט די מרא אזוי, נפקא מינה לביכירים, אז וואס די נפקא מינה איז לביכירים, אז וואס איך וויל זאלסטו אייביג נעמען פאר ביכירים זאלסטו נעמען די בעסטע פרוכטן, זאלסט נישט גיין נעמען זאכן אז דו האסט אויף א בארג ס'וואקסט דארטן א טייטל בוים, גיי מיר נישט ברענגען פון די דקלים די מצוה פון ביכירים. אדער דו האסט טבעי וואס וואקסט אינעווייניג און א טוליפ פון אונטן וואס דארטן ס'איז נאס ס'איז דא פארפלייצט גיי מיר נישט ברענגן פון די סארטן זאכן ביכירים ווייל די קוואליטי פון דעם איז נישט גוט און ממילא זאג איך דיר סימן אז דו האסט א בארג דאס מיינט א געהעריגע בארג און אז דו האסט דארטן די גאלנאצעס גיי מיר נישט ברענגן פון דארטן אז דו האסט פון אזא פלאץ האסט יא א טייטל בוים דארטן גיי מיר נישט ברענגן פון דארטן ווייל איך וויל לגבי ביכירים זאלסטו מיר אייביג געבן די בעסטע קוואליטי. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין מביאים בקירים אלא משבעת המינים, און ממילא אזוי ווי ס'שטייט דארט ס'שטייט צוויי מאל ארץ, לערן איך ארויס פון דעם אז ס'מוז זיין א שיינע און א גוטע קוואליטי. ולא מדקלים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים. סימן לנחלים קלים, אז דו ווילסט וויסן וואס מיינט א נחל, אז ס'גייט אדורך א וואסער, א טאל וואס גייט אדורך וואסער, קנים, אז ס'זעסט דארטן ס'וואקסט דארטן קנים. ווייטער למאי נפקא מינה, כ'ווייס ס'איז א נחל, קוק עסט איז אין, ס'איז דא א נחל, ס'איז דא א טאל, ס'וואר פארט ער דורך וואסער הייסט עס א נחל, וואס גייט מען אן צו ס'וואקסט יא רי דארט ס'וואקסט נישט למאי נפקא מינה, אויף דעם זאגט די גמרא נפקא מינה לנחל אייסערן, און צו ווייסן לגבי עגלא עריפא מוז עס זיין, מ'גייט ברענגען א קרבן מ'דארף נעמען א בהמה מ'דארף עס שעכטן, דארף עס זיין נחל אייסערן, דארף זיין א נחל, יעצט וואס מיינט א נחל, אז דו זעסט א נחל, און ס'וואקסט דארט און רוהט, פארשטייסט? אה, דאס הייסט נחל. קענסט נישט סתם נוצן א פלאץ וואס איז אין די פשט א טיפע פלאץ, נאר ס'מוז זיין א זאך וואס איז ממש די שם נחל אויף דעם. וויאזוי קענסטו זעהן וואס מיינט א נחל צו נישט? אז דו זעהסט דארטן אז ס'וואקסט דארטן, דעמאלטס פארשטייסטו אז דו האסט דארטן די קנים, אויב אזוי פארשטייסטו דאס הייסט א נחל. ענדיגט די גמרא, צו סימן לשפילו שקמו, האט מען געזאגט אז שפילו פשט א גלייכע פלאץ, דארטן אז דו זעסט די שקמו די ביימער זיי וואקסן דארטן, אויב אזוי פארשטייסטו דאס הייסט טאקע א פלאכע פלאץ, זאגט די גמרא נפקא מינה ליה מעיקרא מעמקא, אז איך זאג פאר א צווייטן איך וויל קויפן א פלאכע פלאץ, שפעטער געסט מיר עפעס אזא פלאץ וואס איז זיך אביסל מסופק אויף דעם, אויף דעם קען איך זאגן איך קוק אויף דעם, לאמיר זען, ס'וואקסן די ביימער, ס'וואקסט די סארטן ווי זייט ווי די גמרא רופט עס אן די שקמה, אויב אזוי דעמאלטס פארשטיי איך, אה, דאס הייסט א גלאטע פלאץ, מיין מעיק איך מעמק איך בין געווען א ערליכע מענטש, איך האב דיר טאקע פארקויפט וואס אונז האבן אפגעמאכט, אבער אויב טאקע עס איז מסופק און מען זעט אז ס'וואקסט נישט דאס, אויב אזוי פארשטייסטע די פלאץ אפשר דאס הייסט נישט דאס די מעיק איך מעמק איך וואס מען האט דא געמאכט דאס איז נישט דאס וואס מען האט אפגעמאכט. זאגט די גמרא האשא דאסס לאחר, יעצט וואס מ'האט שוין געזאגט די גאנצע געדאנק פון מעג כ'ם מעם כ, כולי נמי ליה מעג כ'ם מעם כ קען איך זאגן אז די אלע, אז דו ווילסט פארקויפן, אז דו האסט פארקויפט אויבן א טאל, אז דו האסט פארקויפט אויבן אויף א בארג, ווייטער יעדע זאך קען איך קוקן, לאמיר זען דעם פלאץ ארום, וואקסן דאס זאכן וואס וואלטן דא געוואקסן, וואס וואלטן דא געדארפט וואקסן, וואקסן זיי טאקע, אויב איז אויב פשט איז ביי מעג כ'איז געווען א גוטע מעג כ'ם. אויב וואקסט עס דא נישט, אויב אזוי הייסט עס נישט קיין הרים, אויב אזוי הייסט עס נישט קיין טאל, הייסט נישט קיין נחל, מיט דעם וואס איך קען ארום קוקן און איך זעה די זאכן וואס זענען דארטן, פארשטיי איך וואס די אייגנשאפטן פון דעם פלאץ איז, און לגבי מיקח ממכר קען איך זאגן ניין, וואס דו האסט מיר פארקויפט איז נישט א זאך וואס אונז האבן אפגעמאכט.